Today is the 15th of May. Uh, it's a Friday, um, 15th of May, 2020. In the time match is 8 p.m. Kaurakuya News. The reason andarekudhera ndekuti handisa kutaura senge ndaidziri premeditated

Handiti 15 May 2020 news dza dzaitwa and news dzacho dzikaitwa kana dzaitwa news you remember kuti ndo news dzaitwa nhasi it's just a minute any minute from now news dzine dzauya kwaya ma headlines the news then i'll go into detail

Six weeks dzichatevera. Six weeks dzandiri kutaura dzichatevera dzinenge dzichitanga musi wesunday handiti from sunday toverenga six weeks two two weeks two weeks netwo weeks handiti And within that time frame yema weeks iwayo there's going to be chaos, there's going to be disaster, pachava nema heartbreaks, vanhu vacharwadziwa, vanhu zvavari kuexpecta kunge vachinzwa nekuona hazvisi zvichaitika, vanhu zvavari kufungidzira sandizvo Handiti zvavari kuona hazvisirizvo, zvavari kunzwa hazvisirizvo. Vari kunzwa zvaruda, zvavari kunzwa ndozvavada kuti vanzwe. Handiti zvoda kunzi vanzwe but hazvisirizvo zvavanonge vachifanirwa kunzwa. So the point is within the next six weeks Zimbabwe is gon is gonna be so so hard the conditions will be so tough vanhu vari kurwadziwa vachatonyanya kurwadziwa kuchaita mainfections akawanda kuwedzera pane akawanda not emanhamba atiri kunzwa handiti? Kuchaita ndufu dzakawanda, dzimwe dzichikonzereswa nechirwere. Vanhu vachaita stress. Mudzimba vanhu vachanetsana kudarika zvavari kuita. Saka dzimba dzakawanda rudo ruchaparara. Handiti? There's a lot that is going to happen. It's not a prophecy. but it's a message ndaona ruzha ruzha you know zvakafanana nevanhu vanenge vari papressure vanhu vachiita zvekumanikidza unoziva zvakafanana ne ndingangoti nevanhu vada kukwira mubhazi bhazi rinenge rine door one diki handiti door one diki rinokwana munhu anopinda one one handiti ukatoona kuti mukada kuita paiva pakuti moda kupesana kuti mumwe munhu ari kupinda mumwe munhu ari kuburuka ka space yacho inenge isingazokwana zvekuti mumwe munhu anofanira kutoenda nepasaidi kuti mumwe munhu abude but munenge muchitoita zvekutomanikidzana ona so There's this situation that looks like a door handiti but situation iyi ine mufananidzo wegonhi handiti panga pane pressure Pressure yekuti munhu wese anga achida kupinda handiti? Pressure yekuti munhu wese anga achida kupinda but that pressure ka it was too much zviya zvinoita pabhazi kuti vanhu anga achimanikidzana unoziva pressure ikawanda ka panogona kutotadza kutopinda kana munhu ndo panoita stampede papressure panoita stampede panowanikwa ndufu handiti runenge rwakonzerwa nepressure yestampede handiti so that situation it looked like that there was pressure pressure situation yanga yapinza pavanhu papressure handiti pressure iyoyo it was so tense and it had affected a lot of people and a lot of people ka vanga kutoita zviya zvekutomanikidza and it was painful the time frame it was six weeks in those six weeks things were so hard it's the hardest times yekuti vamwe vanhu achaita depression vamwe vachaita stress ah this six weeks ka no prophet can talk about them nekuti vaprofita aripo vacho ndevenhema They're just after money, they're just after fame, they're just after fortune. Chokwadi havana, havagone kutaura chokwadi. Vanotaura zvinhu zvinoda kunzwiwa nevanhu handiti vachilida vanhu astray but chokwadi havagone kuchimirira chokwadi chinenge chichiitika this situation that we are

It's going to get worse. It's gonna get worse. A lot of people are gonna die more than the world yavari kuona. Vanhu vari kufara achiti vari kudzokera kumabasa not knowing kuti hachina kuenda chakamira chakatarisa chiri mumweya vanhu havagoni kuchiona asi chinoona vanhu it's going to come back

They think we think kuti chirwere hakuna because hapana vanhu atakaona vanacho because hatina kutestwa because tinobelieve sathomas zvinhu zvatinei taona handiti not knowing kuti is there its within us chiri patiri handiti changosara kungobuda pachena ende chichauraya

nekuti kuri kuya kurwadziwa ndati rekedzai ndizvitaure nhasi musi wa 15 may 2020 izvo zvandaratidzwa kuti uve muenzaniso wekuti chokwadi vanhu havachizive vanhu havachibvume zimbabweans are busy spending time on twitter vachitaura tunyaya tusina nebasa listening to naana prophet jaffa vachiita tumacomedy twavo politics vanhu vachinetsana vanhu vachishungurudzana

nevanhu pane kushungurudzana kuri kuita nevanhu for the next six weeks starting from musi wesunday things are gonna get tough rufu ruchabuda rucharakasha ruchaparadza chirwere chinonzi covid chichapararira kore zviya zvokuti mafigures tinenge tichinzwa ari kuma40 achakwira zvinoshamisa zvekuti vanhu vachatanga kushamisika ini ndinonzi ndimessenger handisi prophet handisi pastor handiende kuchechi asi ndinobhivhira kuna mwari ndinoratidzwa kuhope asi ndati nhasi reedzai ndizvitaure muno musi wa 15 May 2020 kuma past 8 dzemadekwana vanhu vakuenda kunorara kuti pane 6 weeks dziri kuuya president haasati atombo announcer anything kutaura kwandikuita izvezvi nezvelockdown hapana chavati vataura asi ini ndauya nhasi ndichiti for the next six weeks kana une pen nepepa tora umaki pacalendar tora pen nepepa umaki for the next six weeks dzandaratidzwa mazimbabweans mazimbabweans for the next six weeks life is going to get tough it's gonna get tougher it's gonna get rougher life zvichaitika zvidi vanhu vanotemba nemari kana nezvinhu zvavanazvo kana nepfuma kana nezvavanofunga kuti vanazvo zvinoshamisira for the next six weeks